hei khumbudzo be ni sokou ri vhuya hayani nṋe that's why ndi tsho tinyagi zwo vhuya hayani mani be ndi vhe no ni tou funa u tou kombetshedza uri kha vha vhuye ri vha ri khou avoida experience ye tshee ra vha natsho ngori ni wana no vhuya ni khou tou lumelisa vhathu vhoṱhe nga lufuno so no ḓi takalela uri ri vhana vha mme ndi kale ro vha guma mara muṅwe na muṅwe u sokou sinyalala ni tshi ri nga hafha muṅwe sinyalala e vhana vhathu kha vha ḓo ita pisi uri breakthrough ya mudzimu ndi breakthrough ya mudzimu abeni u sinyalala zwi ita uri zwi amba uri nṋe zwanga zwi nga tshimbili mara ri khou vhuya ri u ḓi takalela uri hai ri na vhana vha mme ri ḓovha ri khou ḓivhonela vhathu vha hayani ei a vhathu vho kwaṱa mani ndi uri ni tshi ri nga hafha muṅwe o sinyalala ni tshi ri nga hafha muṅwe ni to zwi vhona ndi khou tou kombedziwa mba ayayay vhathu kha vha ḓo tshentsha dzimbilu dzavho mani vha litshe muya wa nthu wa jealous mani ai nda ri ngo vhuyela u phuruvela vhathu poindi mara ra ri khou ḓi tou vhuya vhovho ra ḓi ri ri fhire ri tshi vhona vho vhathu ndi kale mara eh, hai ape ndo wana na muya wanga o no vhaisala badi uri eh, hei a vhathu vho vhaisala zwino arali ndi nga ḓi tou vhaisala nga goloi iyi ine ya nṋe ndi ndi i vhona kha upfhi ndi starter starter ndi hezwiḽa zwine vha ya ocean basket vha fhiwa gonsi na ramo ra vha vha khou ḓilela eh boda dzi plata dzavho dzi khou ḓa dzi khou prepariwa zwino u tshi vho ḓe mitshini mihulwane ngori i nga ḓa within no time ngauri nṋe ri khou shuma e vhathu mara ndo zwi vhona uri heyi a zwi amba uri ḓuvha ḽine ya ḓo pfhi ferrari na mini mini na dzi lamborghini na mini zwo vhuya o oh, vhathu vha ḓo tou tshipana musi nga tshavho vhathu kha vha ḓo ita pisi mavhanashu riṋe ri khou shuma a ri khou shumela u ṱongela vhathu kana u ḓi hudza kha vha riṋe ri khou shumela vhana no tou ri ri tshile vhutshilo ha comfort na uri ri tshile zwavhuḓi na mini a ri khou shumela uri ri khou a khou kanda vhathu kana u dzhia vhasadzi vha vhathu kana hani hune vhathu vha feel offended hai vhathu kha vha ḓo tshentsha maitele mani ai ndi khou amba uri ni eh, zwo dzula ni khou sola ndi hezwi zwe nda dzula amba uri hezwi zwo sola zwi ḓo ni xedza ngori muṅwe u ḓo amba uri ee ho muna bege mbili a wa khou nkhumbela 150 vhathu vha fara zwezwo vha gidima vha tshi ri a hula muna zwithu zwao zwo stakani hani matsiko a vha khou vhudziwa ngoho vha tou mangala a ipa vhone vho ilo munna o vha khou ombela 115 zwi ḓisa ani ani uri a renge mitshini yo rale ndo munna u khou sumbedzisa uri u khou tamiwa ha khou amba uri ndo guma kana ndi nga renga after three years u bva zwino ngori tv fhela ḓowela uri ni renga swani yani mara vhathu kha vha tshentshe mentality man riṋe a ri khou lwa na vhathu ende a ri na tshithu na tshithihi against vhathu nṋe ri khou ḓishumela and a ri khou ri blessing dza riṋe dzi ḓo vha pain kha vhaṅwe vhathu mara vhathu kha vha vhe flexible vha rejoice vha takale vho vhaṅwe vhathu vha khou ita vho zwithu zwa khwine than u sokou khipha serious no vha nga iṅwe nḓila a he vhani